Sally Holland ydw i, Comisiynydd Plant yng Nghymru ac e, fy swydd i yw swydd annibynnol ac e, mae'r, yn y swydd mae rhaid i mi diogelu a hybu hawliau dynol plant. Fel un o'r Alban, doedd dim Cymraeg gyda fi tan symudais i i Gymru fel oedolyn, ac dechreuais i fel llawer o bobl gyda fy mhlant achos oedden nhw'n mynd i ysgolion Gymraeg ac o'n i eisiau magu teulu dwyieithog, um, ond, uh, ond fel llawr o dysgwyr, doedd ddim llawr o hyderus gyda fi i defnyddio um, yr iaith um, tu mas y teulu, um, um, you know, o'n i'n hapus i siarad gyda phlant bach a cŵn, ond doedd dim gyda oedolion neu mewn um, sefyllfa ffurfiol o gwbl. Um, ac, um, ond pan dechreuais i fel Comisiynydd Plant, roedd fy teimladau yn hollol gwahanol, achos mae e'n swydd ble dwi'n yma i helpu plant ledled Cymru, plant sy'n siarad Cymraeg a Saesneg, ac um, mae yna hawliau gyda phlant i siarad y iaith ei hun, ac um, yr hawl um, 30, um, 30 uh, yn yr uh, Confensiwn Hawliau Plant uh, yn yma i, um, i parchu ac i ddiogelu ieithoedd um, uh, lleiafredd. Felly, um, i fi, um, ro'n i ddim yn gallu gwneud y swydd heb Cymraeg yym ac yy ef- yym siŵr o fod mae e wedi bod yn handi hefyd gyda cyfarfodydd, gyda gwneud cy- cyfweliadu ar cyfweliadau ar y radio ac yym ac ar y newyddion ac yym ond yn arbennig i wrando ar blant a phobl ifanc yn ei iaith ei hun. Rydyn ni yn swyddfa a tîm dwyieithog, mae 'na llawer o bobl sy'n siarad Cymraeg fel eu iaith gyntaf, llawer sy sy wedi dysgu pan oedden nhw mewn ysgol, yym ac rai sydd ddim yn siarad llawer o Gymraeg, ond pan oedden ni yn y swyddfa cyn y pandemig, roedd y dwy iaith yn gweithio ochr yn ochr yn y swyddfa, roedd pawb yn jyst newid rhwng y dou iaith ac oedd yn teimlo yn naturiol rili ac oedd e'n helpu pobl fel fi sy'n dysgu yr iaith i datblygu ein iaith ni yym jyst yym gan gwrando ar y y sgwrs yn y swyddfa ond ar ol sbel yym yn gweithio gartre yym yn yn ystod y pandemig roedd pobl yn sylwi bod yym Does, does dim llawer o, o sgwrs um, yn ffurfiol ac um, roeddwn ni'n just mynd yn syth i cyfarfodydd um, ar, ar Teams neu ar, ar Zoom ac, um, ac yn just um, roedd, roedd y Cymraeg, well, doedd dim llawer o Gymraeg, um, o'r doedd dim Yym, gymaint o Gymraeg yym a oedd yna yym cyn y pandemic ac yy roedd pobl yn yy colli hyn. So ma' 'na grŵp lles yn y swyddfa sy'n gyda aelodau o bob ran o'r tîm a bob lefelau ac yym oedden nhw'n grêt i yym siarad am sut i ddatblygu ni fel tîm, ac maen nhw wedi codi llawer o mentrau um, yn ystod y pandemig, ac oedden nhw'n ystyried beth sydd wedi digwydd gyda'r iaith, ac um, oedden nhw'n wedi dod lan gyda addewid Cymraeg. Ac um, mae'n mae mae dda dwi'n credu achos mae'n ar gael i pawb e, beth bynnag ei lefel Gymraeg. So um, roedd hi'n gofyn i staff i addo beth maen nhw'n mynd i gwneud gyda'u iaith ac um, yn y blwyddyn nesaf pan maen nhw'n cael ei appraisal. Ac um, maen nhw'n gallu dweud, wel, just dechrau cyfarfodydd gyda bore da ac sut ydych chi? Ac mae pawb yn gallu gwneud hyn yn, yn y swyddfa. Um, ond i rai arall, maen nhw wedi addo i helpu eraill gyda'u iaith ac i helpu nhw i ddatblygu e. Ac hefyd jyst i, um, i sylwi, wel, mae pawb um, ar y, ar y, um, yn y cyfarfod yma ar-lein yn gallu siarad Cymraeg, so pa, pam ar ni'n siarad Saesneg? So um, mae'n mae just um, rhoi rhywbeth tipyn bach mwy um, structured i ni, i helpu ni i cofio, i defnyddio ein, ein, ein, ein iaith ni pan rydyn ni'n gartref. Um, ac ie, uh, yeah, mae wedi bod yn llwyddiannus fi'n credu. Wel, dwi'n credu bod pob sefydliad yn gwahanol, ond beth sydd wedi gweithio yma ydy bod y mentrau wedi dod o'r sefydliad cyfan. So dwi ddim fel arwain wedi dweud wrth pawb mae rhaid i chi gwneud hyn. Yym roedd pawb eisiau gwneud rhywbeth a roeddwn ni wedi adeiladu yym y mentrau gyda'i gilydd. Ac yym Dwi'n credu hefyd yy ma' 'na llawer o safonau Cymrâg a ma'n ma' nw wedi helpu ni fe- dros y blynyddoedd fel sefydliad i sicrhau bod ni'n yym gwneud beth rhaid i ni gwneud yym gyda'r yym yy ieithoedd ond yym dwi'n credu Mae'n bwysig i adeiladu diwylliant mewn sefydliad ble mae pobl eisiau, yym, eisiau yym gwneud pethau gyda Gymraeg, eisiau adeiladu diwylliant dwyieithog ac yym gyda hyn dwi'n credu rydyn ni wedi adeiladu rhywbeth gwahanol.